Bħala parti mill-proġett Il-Kelma fil-Komunità tad-Dipartiment tal-Malti ġewwa l-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum 27 ta' Awwissu 2019 ninsab ġewwa l-Imqabba sabiex nintervista lil John Barbara, illi huwa magħruf bħala Ġanni l-Bambinu u se jurina l-ħidma tiegħu flimkien ma' sħabu ġewwa l-maħżen tal-Ġilju.
Mela, ser nibda biex nistaqsik x'tinvolvi sena ħidma fil-maħżen?
Hawnhekk, apparti li kif tgħaddi eżatt il-festa, jinġabar kollox, jissortja kollox, dejjem għandek qisu dak ix-xahar. Hawnhekk ovvjament qegħdin naħdmu b'volontarjat, U nieħdu dak id-daqsxejn break ftit, eh? Speċjalment kif qed tara, għadna eżatti xahrejn wara l-festa bejn wieħed u ieħor. Diġà sar il-programm. U programm ta' qisu għaxar xhur. Tagħmel ċertu target dates li qisu sal-ewwel tliet xhur Trid tkunu tħaltlu naqra sewwa x-xogħol għax imbagħad meta tiġi lejn l-aħħar tal-programm fejn iktar tidħol f'irfinar u forsi jkun hemm affarijiet ta' touchings ta' żebgħa, bilfors ħa ddum iktar. Allura jitqassam ix-xogħol u naraw naqra kemm bħala mod finanzjarju u kemm bħala mod ta' xogħol. Dik hekk aħna nibdew. Eżatt, għax nemmen li tridu ssibu bilanċ dejjem ikollok aspettattivi. Eżatt, eżatt. U mbagħad trid tara daqsxejn.
Sa fejn tista' tlaħħaq u finanzi u kollox hawn. Kap bħala xogħol x'hawn hekk kif qegħdin ngħidu. Aħna forsi daqsxejn ffortunati wkoll għandna element ta' nies illi x-xogħol nagħmluh aħna għax kieku żgur, żgur, żgur li ma naslux. Ħa nagħti eżempju, pereżempju jekk irridu nagħmlu xi ħaġa speċi Ta' Puttin, Puttin huwa anġlu, nagħmluh aħna mill-bidu, jiġifieri mhux ordnajni għax dak biex tordnah hemm spiża, bħal dak irridu nagħmlu 30 wieħed, tista' timmaġina, biex tkompli das-sett kollu. Jiġifieri immaġina dak naf kemm jiswa jien, jiġifieri dak waħdu għal 30 darba l-ammont jitilgħu enormi. Allura Noħolqu proċess, min jagħmel oġġett, min jagħmel oġġett, min jagħmel oġġett, u mbagħad nimmuntaw kollox flimkien. Nimmuntaw jiġifieri qegħdin nagħqdu biċċa biċċa, bħall-iskultura. L-iskultura l-istess. Noħolqu l-biċċiet u mbagħad nimmuntaw biċċa biċċa ma' biċċa. Semmejtli l-anġlu, il-puttin li hemm warajk. Eżatt. Dak kif taħdmuh? Kif kif jibda l-proċess? Eżatt. Il-proċess jibda.
Ovvjament qabel il-putti qabel il-puttin jew l-anġlu, jekk tieħu kollox, inti trid toħloq id-disinn l-ewwel, ovvjament. Jiġifieri inti d-disinn irid jintgħoġob kemm minn nies li huma tekniċi, F'dal-każ id-disinn għamiltu jien kont ukoll u tkellimt ma' sħabi u tnejn li kellna element ta' nies tekniċi wkoll. U mbagħad trid tkabbru. Jiġifieri jiġifieri inti l-ewwel minn disinn żgħir, anzi llum għandna vantaġġ li tista' taraħ anke 3D, jiġifieri llum naħdem bih dawn l-affarijiet naħdmu bihom. Id-disinn fih element ta' sfidi għax inti mhux qed billi tpinġi l-front elevation biss, jiġifieri qed tara minn quddiem. Inti biex joħorġulek ċertu ingletti li huma pereżempju l-45 inutli minn faċċata timpinġi xi ħaġa li fir-realtà ma tistax issir, allura kważi kważi inti trid tibda minn fuq mill-plan elevation. xi ħaġa pjuttost teknika, ġifieri inti tibda tpinġi minn fuq l-ewwel, trid timmaġina li qed inpinġi qed nitawwal minn fuq jiena, jiġifieri mhux xi ħaġa faċli. Mbagħad tibda toħroġ is-side, il-front u kollox. Wara li toħroġ id-disinn u jgħid forsi saru xi modifiki għax forsi ma jitgħoġobx kollu, imbagħad toħloq l-ingrandiment. L-ingrandiment huma d-disinn skeljat eżatt, jiġifieri jekk da fih Tlettax il pied, inti d-disinn trid tagħmlu l-ingrandiment tlettax il pied u jkun fuq il-kartun. Issa jkun fuq il-kartun il-għala? Għax apparti li d-disinn ikun imkabbar, jiġi biċċiet. Jekk jien għandi bżonn dan l-iskroll, jiġifieri jien għandi l-ingrandiment tad-disinni kollha u dan ukoll. Mela jiena jekk F'da sitt xhur ħa naħdmu fuq dawn l-iskrolli. Jiena dak il-parti ma għandix ngħam biha. Jiena rrid naħdem fuq dil-parti biss. Mela jiena għandi l-disinn ta' da. Noħloq il-mudell ukoll. Meta noħloq il-mudell da, da nħoloq mudell l-istess bħalma jinħolqu dawn. L-ewwel bit-tafal, u mbagħad issir il-forma u ssir il-forma b'tali mod li tiġi waste mold, issa nurikom il-quddiem għandi wiċċ, issir waste mold jiġifieri l-mold titkisser biex jiena nerġa' nieħu li għandi bżonn minn ġewwa. L-ewwel inkun immodellajtha, titgħatta bil-ġibs, inneħħi t-tafal minn wara kif ikun għadu artab, imbagħad nimliha b'compound li jkun vera b'saħħtu, tirfina ruħha, Issa, wara li tirfina ruħha u jkolli kollox sewwa, ninkun l-hawn l-injam biex iġġib dil ħxuna x'inti? Lawka li hawn Malta injam di ħxuna ma jeżistix. Il-massimu dan huwa tulip dal-injam. Jiġifieri jekk tara naqra, inkullati dawn. Dawn minn għalija din xi ħamsa jew sitt, sitt biċċiet inkullati, ippressati. Kollox, jiġifieri skont il-ħxuna ta', ta' li għandek. Ikollok tgħid kemm fih biċċiet dak biex, biex iqattgħu kollu f'daqqa. Biċċiet, naf għax anke di, naf qed taraha għax kollox biċċiet, qed taraha kollox biċċa biċċa. Wara li Issa f'dak il-proċess, mela jien għandi waħda li hija kompawnd b'saħħtu u għandi linja mippussjat fuq il-magna hawnhekk. Għandna magna aħna. Skolpatriċe jgħidulha. Mela l-iskopatriċe hija ta' tikkopja l-oġġett li jiena ħloqt u tittrasportah fuq l-injam. Imma ma ġġibulekx kollu, iġġibulek jisu 80%. U mbagħad kollox iridu niżlu bl-idejn. Jiġifieri inti minn xejn ħloqt dik li qed immexxi jiena, trasportajtha fuq l-injam, u mill-injam ġibtha 80%, dik naħdmu tlieta tlieta jekk m'iniex sejjer żball il-magna tiegħu, jiġifieri dawn jinħadmu tlieta f'daqqa. U mbagħad ovvjament iridu bil-furmaturi b'kollox, jiġifieri biċċa biċċa da xogħol enormi qegħdin ngħidlek, għalhekk qed ngħidlek dan huwa xogħol imprezzabbli. Din hija Mhux ħa ngħidlek il-prezz imma din l-istima tiegħu hija enormi. Enormi. Dan għandna għaxra u dan ta' min jgħid ukoll li dal-proġett dan rebaħ il-POMU Artiġjanat Malti, jiġifieri dan ġie l-ewwel ta' grupp ta' artiġjani, aħna konna ħamsa, min jagħmel dan, min jagħmel il-gwarniċi, min jagħmel għax hemm xogħol enormi hu. Ekku, dak is-sabiħ ta' dan ix-xogħol li huwa kollu volontarjat. Eżatt, eżatt.
U titqis tara kemm joħodilkom ħin. Ħafna, ħafna ħin, ħin twil, oh, ħin twil, ħin twil.
Mela, apparti dan il-proġett, hemm xi proġett ieħor għaddej, jew eżempju l-estejtu xi proġett, jew għandkom xi aspettativi? Eżatt, eżatt, aspettativi hemm, infatti issa dis-sena eh, bdejna il-proġett ta' restawr ta' Erba' erba' pedestalli, imma dak ma tantx ħa jsiru modifiki fuqhom. U żewġ pedestalli, jiġifieri sitta b'kollox. Imma tnejn minnhom kważi kważi, kif qed tara iktar 'l hemm, ftaqnihom totalment. Kważi kważi ħa nibdewhom mill-bidu. Għax il-modifika qiegħda. Kemm jista' jkun ħa nġibuhom jixbħu l-oħrajn. Għax Inti trid tara, meta inti toħloq la illusion, jiġifieri inti trid toħloq ċertu spezzar. Spezzar jiġifieri, meta jiena nkun qiegħed minn hawn s'hemm qed nara mod, imma meta nersaq iktar lura, inti trid tara dawk il-livelli differenti, qed nara dak l-għoli, dik il-barra, dik il-ġewwa. Mela inti, la illusion tilgħab il-logħba. Anke, pereżempju, Ċertu skultura li tkun daqsxejn fil-għoli trid tiġi iktar robusta bħalma għandek hawn, dik tiġi fuq dawk. Hawnhekk bdejna bi skulturi iktar fina. Iktar ma titla' 'l fuq, iktar trid tagħmilha robusta x'inkella jintilef kollox, qed tifhem?
Eżatt, fil-fatt l-arma ta' fuq dejjem meta tkun ma' ġenbek tkun twila daqshekk. Eżatt, eżatt. Imbagħad kif tkun hemm fuq.
Hawnhekk infatti din is-sena nħadmet. Bdew jgħidu l-madoffi kemm hi kbira. Imma kollox ikun skeljat, jiġifieri inti. Mhux ħa ngħidlek ma tiżbaljax, imma diffiċli biex tiżbalja għax jekk inti tkun ħloqt u tkun għamilt il-workings, il-homeworking tkun għamiltu bil-għaqal u tkun int għoġob, jiġifieri, illum hawn mezzi li tista' tarah minn fejn trid, inti tipparaguna l-bini warajh, l-għoli tal-persuna tan-nies, kollox, hu. Issa saqsejtni wkoll fuq proġett ieħor. Għandna ambizzjoni ta' proġett kbir ieħor għax da' proġett huwa kbir. Da' biex tlesti da' mhuwiex ċajta. Aħna apparti li għandna l-pjanċier li huwa proġett aħna nsejħulu meravilja għax s'issa diffiċli, mhux ħa ngħid, bħalissa m'hawnx bħalu, dan għandek il-panewwijiet, jiġifieri hu jinqasam fi ħdax-il parti. Panewwiet? Panewwiet huma immaġina għandi segment jiena ta' ċirku, għax hu ċirku jgħid. Mela l-panewwiet mhumiex ċatti, huma diġà għat-tond, Barra li din għad tant hekk, il-gwarniċja terġa' titla' għal fuq. Mela l-gwarniċja qiegħda għad tant hekk u ħierġa 'l barra wkoll. Dak kollox tal-injam qegħdin ngħidu. Jiġifieri x'int toqgħod tiflih da xi ħaġa kważi tal-injam hija naqa' impossibbli. Jiġifieri għalhekk qed ngħidlek aħna Hawn element ta' erba' min-nies illi kapaċi jaħdmu, għandna biex naħdmu wkoll għax trid tgħix ukoll, jiġifieri u allura tipprova toħloq dik ix-xi ħaġa impossibbli. Fir-realtà da sar il-proġett għadhom għaddejjin bih għax qegħdin jaħdmu sett puttini wkoll tal-injam issa l-oħrajn ukoll ħa jżommu l-brazzi jiġifieri mhux ċajta da hemm ħdax-il puttin ieħor tal-injam u l-proġett il-ġdid huwa aħna nsejħulu l-varra kbira. Qed naħdem fuq id-disinn ukoll u qed nikkalkula li sa tliet xhur oħra d-disinn ikun komplut. Ħa nagħmlu l-mudell ukoll. Ġifieri din ħa nagħmlu xi ħaġa li għadna s'issa qatt m'għamilniha. Ħa nagħmlu biex nagħmlu l-presentation għaliex ovvjament din trid somma għalija. Allura trid tagħmel good presentation u ħa nagħmlu mudell Iva daħal għamlu mudell, jiġifieri mudell totalment mudell 3D, mhux apparti li qed tara fuq l-iskrin ikun 3D, int ħa tara mudell proprju, jiġifieri bl-istatwi żgħar, kollox. Biex tkun tista' tarah minn angoli differenti u qed tara xi ħaġa qisu ħajja. Ifhimni, il-proġett huwa ambizzjuż, huwa naqra riskjuż ukoll għax Huwa totalment differenti wkoll meta ħaddieħor, mhux tlajt erba' statwi fil-ġenb u tlajt normali. Dan ħa jkun ħa differenti, huwa challenging, hemm ċertu regoli fl-arkitettura trid timxi magħhom u fl-istess ħin hemm element li jikkumplimenta ma' l-arma l-ieħor. Eżatt, għadek kif semmejtli l-armar l-ieħor. Ngħidu aħna, eżempju, il-bandalori, id-drapp. Eżatt.
Dak nemmen li huwa xogħol differenti, huwa xogħol artistiku, imma differenti ħafna mill-linja. Eżatt, eżatt, eżatt.
Dak hija apparti li Id-disinn fuq id-drapp ma nagħmluhx aħna. Fuq id-drapp, għax il-bqija kollox aħna nagħmlu. Imma d-disinn tad-drapp, mhux għax ma nagħmluhx, imma kemm ħa tagħmel affarijiet. Jinħoloq id-disinn għandi, ta' xi ħaġa d-disinni tiegħi. Imma l-maġġor parti bħalissa qegħdin naħdmu għand persuni differenti. Jitkabbar id-disinn ukoll isir l-ingrandiment Mbagħad joqogħdu jinqatgħu biċċiet, dak hemm in-nisa jiġifieri jinqatgħu biċċiet ta' drapp soffor u mbagħad jieħel bil-labbar jixxellel, proċess u mbagħad jinqata' minn taħt, ħafna proċessi. Mbagħad wara l-ħjata jgħaddi għall-proċess ta' l-isfumar. Issa l-isfumar hemm żewġ tekniċi, aw teknika. Waħda bil-pinsel, in-normali. Tintuża ż-żabal akrilik, jiġifieri tal-ilma. U l-oħra bl-air brush. Bl-air brush għadna ma m'aħniex hundred percent imma qegħdin nesperimentaw u qegħdin immexxu wkoll. Jiġifieri l-air brush qed jiffrankalek iktar xogħol għax minflok toqgħod tilgħab bil-pinsell inti qed taqta' linji diretti ma kemm jgħodd kemm ikollok idejk sodi. Jiġifieri jekk jiena rrid nagħmel line dritt, bl-air brush importanti li tagħmlu dritt f'dak il-każ jew jekk irrid niġi fuq radius irid jiġi eżatt, qed tifhem? Bil-mod, dawk fuq drapp Għandna xogħol tajjeb imma dejjem morna għand in-nies, qegħdin inrawmu erbgħa minn tagħna wkoll għax ovvjament hemm qed titilf flus għalih ukoll. Hekk hu, hu diffiċli naħseb biex trawwem in-nies jaħdmu f'dan ix-xogħol, speċjalment liż-żgħażagħ, ngħidu aħna l-liedna. Problema kbira naħseb biex issib. Il-liedna jisni jien lanqas nidħol fiha ngħidu hekk. Imma jien nemmen li fil-bidu Apparti l-liedna li hija xi ħaġa mhux ħa ngħid primittiva, però m'intix għandek bżonnha. Nemmen li 'l quddiem għad trid tinqata'. Għax il-mod ta' kif qed jiġi l-plastik illum, l-ewwel nett iġik il-flus. U hija decradable jiġifieri jien naf forsi tik ħames snin, sitt snin u qiegħed jitfarrak kollox. Issa qegħdin nimxu fuq prinċipji li minflok immorru fuq plastik, immorru fuq fal-drappi ta' drapp, tista' toħloq dik ix-xi ħaġa iktar differenti. Naħseb dis-sena nagħmlu xi ħaġa minnhom ukoll u ngħaddu l-wires minn ġol-ħjata tad-drapp u jiġifieri l-proċess inti trid tipprova dejjem timxi tifhem, tbiddel u timxi, tifhem? Għax ma tistax tibqa' l-istess. Issa rigward it-trawma miż-żgħażagħ, s'issa diġà għamilna darbtejn u ħa mmorru fuq proġett ieħor. Proġett ta' tagħlim. Da Napplikaw hemm erba' teachers u fl-istess ħin anke jiena nieħu jiena jiena mmexxi l-kors, mexxejn ilġa żewġ courses, l-ewwel wieħed kien mil-lenti ta' ta' ta' ġuvnot jew żgħażagħ żgħir aħna morna fuq l-age bej 12 u 15, mil-lenti ta' dik l-età kif tara l-arti inti fil-festi? Just għaddejtu daqshekk? Tajtu, iva, daqshekk. Per eżempju, jekk tinvolvi daqsxejn ruħek, anke jekk tara, tgħid il-madoffi kemm hemm xogħol warajh dal da. Għamilna dak l-ewwel kors hekk u ntgħoġob ħafna infatti anke l-parents kienu qalulna għax ma tagħmlux wieħed għall-kbar. Għax il-parents kienu mhux involuti imma ma tafx kif jiġu mat-tfal u kellna l-outings ħadnihom f'Underija, ħadnihom għand min ipitter, hawnhekk għamilna diversi xogħlijiet, kif tagħmel il-marbling, kif tisbaħu ġġibu rħam, dak hemm proċessi oħrajn, dak aħna nagħmluh ukoll. ħafna proċessi ta' preparament ta' qabel u mbagħad anke proċessi during il-manufattura tiegħu stess. Qass nużaw żebgħa aħna, hemm teknika, esperimentajna u rnexxiet ħafna. Dawn għallimnihomlhom kif iġġib qisu kulur il-bronż. Mbagħad għamilna kors ieħor, is-sena l-oħra għamilnieh. Konna semmejnieh Dell il-Milied. Dan għamilnieh b'tali mod Ibbuildjajna ċertu lessons. U għamilna, apparti li kien presepju kbir, imma ma kienx presepju normali, dak kien presepju. Jilgħab il-logħba tad-dellijiet imma mhux just sepja. Inti għandek background jisek qed tara molument tal-bronż. U mbagħad għandek diversi livelli ta' LEDs, jiġifieri aħna daħħalna anke t-teknika u mhux jixgħol kollu f'daqqa, aħna għamilnieh bin-narrazzjoni, jiġifieri inti għandek daħħalna anke tagħlim ta' kif tmexxi oġġett tekniku. Jiġifieri hekk jiena dik il-parti xagħal fejn hemm iż-żiemel, għax aħna mxejna fuq tema Maltija, għamilna pereżempju Il-karuzzin Malti u ġeż-żiemel. Mela inti qed tisma' l-ħoss taż-żiemel għaddej u fl-istess ħin daħal iż-żiemel bid-dawl qed tifhem. Eżatt, jibda jixgħel. U jibda jixgħel għalihom dawn it-tfal ġenninniehom u hekk. Issa ħa nippruvaw nimxu fuq proġett ieħor, għandna proġett ieħor għax dan jinvolvi ħafna workings u paperwork biex anke biex tasal għalihom dawn l-affarijiet U trid tkun preċiż u aħna jekk ħa nidħlu għal xi ħaġa rridu nidħlu għaliha bis-serjetà. Issa ħa napplikaw u disgħin fil-mija noħdu għax la jkun hemm affarijiet bis-serjetà nemmen li anke għax in-nies iżgħożuna meta ħa terġgħu tagħmlu ieħor. Issa naraw.
Mela, apparti x-xogħol li tagħmlu matul is-sena, ikollkom xogħol ukoll ta' restawr. Eżatt.
X'jinvolvi x-xogħol tar-restawr f'maħżen? Mela, restawr bilfors għax ġieli ħa ngħidlek, tibża' kemm tibża' l-affarijiet, meta tiġi biex tistiva kollox lura, issib li saret ċertu ħsara. Bejn forsi għalkemm suppost tingħalaq l-erja, imma ma jingħalaqx kullimkien, allura ġieli ssirlek il-ħsara. Anke during transportation, imma l-inti meta qed iġġorr jista' jkun li lqatt xi ħaġa, issa aħna kemm jista' jkun l-affarijiet, għax l-affarijiet m'humiex ħfief, allura kemm jista' jkun naħdmuhom b'tali mod li bl-idejn ma jintrafa' xejn, pereżempju bħal da, qed tara kemm qandil minn mal-art, da minn hawn s'hemm barra noħorġuh bil-pelletizer, u mbagħad minn hemm jinqabad bil-forklifter għal fuq il-vann. jinġarr minn inti bl-idejn m'hemm issejt xejn, jinżel bil-forklifter u mbagħad għandek sett ta' adjusters, jiġifieri inti jaġġastja ruħu minn taħt u tinvellah. Jiġifieri inti bl-idej da ma tagħmel assolutament xejn. Aħna qegħdin nimxu fuq dal-prinċipju fejn qegħdin nirranġaw, rirrestawr, qegħdin nimxu fuq dal-prinċipju biex kemm jista' jkun ħsara ma tagħmilx. Huwa prinċipju li ħadem u nemmen li li nibqgħu u nipprovaw nlestu kollox fuq dal-prinċipju, mhux ħa ngħidlek irrestaw għax irrestawr ix-xemx tkidd iż-żebgħa, tkidd l-affarijiet. Pereżempju, aħna dawn meta ħriġnihom, dak kienu injam, infatti jekk tara forsi issa 'l quddiem jibda Iġib daqsxejn oħra footage ta' inżebaħ. Fir-realtà aħna għandna għaxra. Dawk kienu kollha njam bl-iskultura b'kollox. Kulħadd jgħidlek inħalluhom injam, imma xi ħaġa kienet naqa' impossibbli għax biex tħalli l-oġġett l-injam huwa raw material, biex tħalli l-oġġett biex tħalli l-oġġett fuq l-injam biex tħalli l-oġġett fuq l-injam hija naqa' diffiċli. Allura Bilfors kellna nesperimentaw fuq xi ħaġa li infatti dak kien esperiment. L-ewwel bdejna b'wieħed issa naraw jekk jintlaqax u u nimxu minn hemm, ġifieri se naraw.
Mela, matul is-sena issibu xi problemi, eżempju fejn tistivaw l-affarijiet?
Eżatt, eżatt, dik waħda mill-ikbar problemi biex tistejfa l-affarijiet għax dana jekk ħa titlaq fuq proġett, se ngħidlek forsi nitilqu fuq proġett. Dana mhux mhux ċajta, jiġifieri inti trid taħseb il-location għax imbagħad tiġik darek mal-ħajt, inti l-ewwel timxi fuq il-location u mbagħad trid tirranġa. Però Anke meta taqbad tippostja l-affarijiet tgħid dan aħjar nitfgħu hemmhekk għax inqas issirlu ħsara. Biss biss ħabba l-elementi eżempju. Elementi u kollox. Umdità. Umdità kollox. Hawnhekk għal grazzja t'Alla ma għandniex.
Hawnhekk il-maħżen kif inhu fis-sens organizzat. Eżatt. Eżempju l-injam tagħmluh is-. Eżatt, aħna għandna tliet sulari hawnhekk għandna sistema ta' lift. Infatti l-ground il-ground level hawnhekk ftit nistifgħu, il-bqija kollha x-xogħol, jiġifieri kif qed tara huwa l-workshop, u mbagħad is-sulari l-oħrajn nerfgħu l-affarijiet għandek sular parti minnu statwi u injam u sular l-ieħor iktar drapp u affarijiet li huma l-inqas li l-inqas li tuża, ħa ngħidu hekk. Kif kont qed ngħid qabel, il-proċess pereżempju ta' dak il-puttin, l-ewwel jibda, imma ġa nada. Jiena m'għandi xejn u rrid noħloq xi ħaġa, jien ħa noħloq pereżempju dal-wiċċ. Da l-ewwel inbeda fuq l-istand, jiġifieri wara d-drawings li jkolli, irrid intellgħu tafal, jiġifieri da minn xejn irrid intellgħu tafal. Tarax kif qiegħed bħalissa, imma mmaġinaħ li huwa tafal. Meta nqarrbu u nġibu kif irrid, bħala tofal, irrid naqsmu, imma nħallih sħiħ. Naqsmu issa ngħidha għaxiex. Pjanċi ra, jiena nħobb nuża dal-pjanċi tal-gazzetti. Għaxiex? Għax il-forma trid tiġi parti quddiem għalih u l-parti ta' wara għalih. Għalxiex? Meta inti jkollok is-sottoskwadri, sottoskwadri, per eżempju, għandi dil-widna jien, jekk ħa noħroġ għal hawn, din mhux ħa toħroġli żgur. Għax il-forma mhux ħa ttini, għax dan ma jiċċaqlaqx, dan huwa iebes. Mela jien qed noħloq xi ħaġa biex ċertu affarijiet tas-sottoskwadri jkunu jistgħu joħorġu. Mela, wara li nlesti da bit-tafal, Nagħmillu s-segment bil-pjanċirqaq kif irrid jinħadem u mbagħad nibda ntih il-layers tal-ġibs. Ġibs passata wara passata wara passata minn għalija ntih xi seba' u mbagħad inħaxxen naqra iktar. Wara li jitlesta dak il-proċess tal-ġibs, kumbinazzjoni għandi forma oħra t'anġlu ta' wiċċ, insomma, tal-ġibs. Imma ġa ngħadik, ħriġtha minn ġadi jiena. Mela wara, neħħejt it-tafal li kelli, immaġina din il-parti ta' quddiem qiegħda hawn ġew. Mela t-tafal nista' nneħħih minn hawn. U baqgħali di, wara li naddaftha. Din mhix il-forma normali li nista' noħroġ nirreplika iktar minnha. Din insibuha bħala waste mode, jiġifieri di nimla waħda u nkissirha. Għalxiex? Di mhijiex tal-Luxtoo. Jiġifieri x-xogħol meta naqbad u nimli bil-kimika ma jippermettilix li di tinfetaħli. Il-kimika tibqagħli hemm ġew X'nuża x'nuża? Din aqlibha rasha 'l isfel u nkisser dil-parti u tibqagħli l-kimika. Jibqa' jibqagħli l-materjal u nkun ħriġt il-wiċċ proprju. Mbagħad nirfina ruħu. Ovvjament din hija l-parti ta' quddiem. Għandi parti oħra li tiġi l-parti ta' wara u kif kont qed ngħid qabel in-nofsijiet wara jingħaqdu. Issa jekk inkun irrid noħloq xi ħaġa li timmartiplika ruħha, dan nirfinih iktar, nirfinih sewwa, u nagħmel forma tal-lastru. Hawnhekk għandi waħda li tiġi l-parti ta' wara tax-xagħar. Di, ara tajtik ċans qed tarah? Dan huwa flexible, mela jiena wara li nimliħ bil-kimika, bil-proċess, di Naqlibha rasa 'l isfel, inneħħi l-ilqugħ u nneħħi l-lasktu. Kif inneħħi l-lasktu, ovvjament nuża r-release u hekk biex ma jaqbadlix magħha u jkolli l-proċess lest. Issa, kif ikolli ż-żewġ nofsijiet lesti, U naqgħadhom, nipprova niffitjhom kemm jista' jkun qrib. Imbagħad nimla dak il-gap ta' bejniethom. U jgħaddi l-proċessant ħaddieħor biex joqbad jirfina. Issa pereżempju, hawnhekk qegħdin insemmu r-ras. L-istess għandna l-idejn, l-istess għandna s-saqajn, l-istess għandna jekk ikun putin il-ġwienaħ, jiġifieri l-parti ta' quddiem u l-parti ta' wara. L-istess il-ġisem, l-idejn, is-saqajn, kollox biċċa biċċa jingħaqad u jiġi putin.